Jeren. Gowy ýagdaýlaň. Gowy ýagşy özüň näle. Hawa gowy.
Siz soňky wagtda has gowy aýdymlar çykaryp başladyňyz. Şuň syry nämede? Şuň syry ýagşy meň pikirimçe şu wagtky soňky çykarýan aýdymlarymyň hemmesi awtory Mekan Kakaýewda. Mekan Kakaýew.
Hawa. Aha. Onuň sözlerem Annameret Gurbanow. Men şol ikisi bilen işleşmek meň özüme-de bir hilek. Gowy dälmi?
Gowy. Onda hem bir hilek.
Hä. Bir hilek gowy diýjek boldum. Düşündim, düşündim.
Söýmeli dälmi? Şu aýdym hakykatdan hem siziň muşdaklaryň sizi söýmegine bir sebäp boldy. Biziň hem Ýagşy Show Ellis Production studiýamyzyň işe başlan döwründe birinji klibi Klipim bir million iki ýüz müňden gowrak prosmotr aldy. Indi şu klibiň şeýle meşhur bolmagyna, şu aýdymyň size şeýle meşhurlyk getirmeginiň sebäbini nämeden göräň? Ýagşy, ilki bilen-ä nesibeden. Hawa.
Soňam siziň ýokary derejeli işiňiz Ýagşy Show Elis Production komandasy. Aha.
Soňam şo ýerde Mekan Kakaýewiň. Aýdymy. Aýdymy.
Hawa. Hemem şo taýda meň öz ýerine ýetirijiligimem ýerine düşdümikä diýýän. Näme üçin Nesibe diýdim ýagşy? Bu klibi aslynda biz birinji sapar düşürdik. Bu klipi sakladyk. Hawa, bir aý düşürdik özem bileňmi? Bir aý düşürdik.
Neme, Balkan welaýatyna gitdik. Çölde düşürdik bileňmi, Garagumda. Ondan soňra şäherde düşürdik. Soňra Mäjitler mebeller öýüne düşürdik. Hawa.
Şonça işi etdik biz ony ýene ýatyrdyk birinji. Kaoý. Fon klip ýatyryldy, aktýorlar çalşyldy. Aktýor çalşyldy.
Köýnek egin-eşikler üýtgedildi. Egin-eşik çalşyldy, üýtgedildi.
Ondan soň ikinji sapar düşenimizde komandaňam, meňem özümem şo klipden. Diýen netijämiz çykdy. Diýen netijämizi çykardyk. Söýmeli dälmi şo aýdymyň. Iňlisçesini aýdasym gelýär. Edil şul aýdym iňlis dilde aýdasym gelýär. Edil şu aýdym gyrgyzça aýtdylar we. Hawa.
Özümden rugsatly aýtdylar.
Ýöne ot sen ýaly aýtmandyr. Hakykatdanam gowy aýdypdyr.
Çykdan olamyz ýa onda hilleklere. Bagyşla.
Indi şeýle sorajy. Indi siz şu meşgullyk gazanyp başladyňyz hä. Allajan dowamat dowam bolsun. Ine Begenç Şaryf. Begojan diýä. Süleýman Uşakow. Esbiter diýä. Begmyrat Annamyradow. DJ Bega. Şu hersi öz adynyň gysga görnüşi hem bar. Siz şu barada pikirlemediňizmi? Mysal üçin, Jeren Halnazarowa bir Jerri. Ýok. Owadan bolanok-laý ýaşy.

Özüň kimi diýäýme. Kerim Hally, Rüstem Hally, Jeren Hally ola oturma ýa. Ýok. Olara. Indi mende şeýle zor. Ýene bäş ýyldan özüňizi nirede görýäňiz? Ýene bäş ýyldan? Hawa.
Bäş ýyldan gaýyn öýümde görýän.
Daş etdi o. Sungatda nirede görýäňiz? Bäş ýyllap. Sungatda ýagşy arzuwlarym hasyl bolsa, edil şu wagtky derejämden ýene-de bäş basgançak ýokarda görýän. Nesip bolsa.
Näme üçin her gün bir aýdym döredip bolýan döwürde Ýylda bir iki aýdym döredýäň. Az dämi? Sebäbi diňlenmezlikden gorkýadym. Sebäbi hemme aýdymam aýdym kän çykaryp bolýa. Kän gaty kän.
Ýöne. Çykaryp bolanok.
Çykaryp bolanok. Diňlener ýaly aýdym gözleginde bolýa dogrymy? Şony çykarmak kyn bolýa. Ýagşy şo Ellis production bilen. Soňuna çenli diýip hakykatdanam bir gowy aýdym döretdiňiz şoň klibiň üstünde işleýäs. Dormy? Seň pikiriňçe soňuna çenli söýmeli dälmi den gowy çykarmy? Ýagşy.
Menä ynanaý üç million prosmotra garaşýan. Üç million?
Üç milliona garaşýan.
Gowy rezultat alyp bilsek. Nesip bolsa Gowy görler tomaşaçylar golla hemem biziň studiýamyzyň iň gowy işi bolar diýip has aýdýan. Nesip bolsa.
Menem şoňa garaşýan. Şu wagta çenli näçe klibiňiz bar? Şu wagta çenli üç.
Şu wagta çenli üç klibiňiz bar? Ilkinji klibimem Şatlyk Sopyýew bilen düşüpdik, tans edäýdim. Ha.
Ondan soň K-wideo. Ka wideo.
Ondan soň ýagşy şou. Ýagşy golaç.
Düşündim. Pi şowluk getirenem üçünji klibiň. Hawa. Durmuşa çykaňda. Mhm. Haýsy aýdymçyny aýtdyrardyň. Esasy aýdymçy edip. Ferhat Amandurdyýew.
Gyzlardan haýsayny çyn goýardyň? Seretip oklaýjy. Şony goýardyň a?
Nidip o durmuşa çykaňyz soňra ýan ýoldaşyňyza a nä kim diýip ýüz ölerdiňiz?
Pikirlenip görmediňmi?
Pikirlenip görende nähili bolar? Pikirlenip gör. Indi mysal üçin men gelinime aý diýýän. Gelinime aý diýýän. Gelinim aý. Gelin baý. Baý.
Gelinime aý. Gowy däl.
Gowy däl ha? Maňa Näme üçin diýýän? Toýuň puly gazanýanjyň şonda durýar-da, onuň gelinime aý bolýar. Onda men pul aljak bolanda gelin daý diýýän.
Gowy. Ha, bermejek bolsa gelin haý diýýän. Haý. Gaty gowy ola, kape gidip dur-a. Gidip dur.

O onda martda zatda martda zatda ýatýan ha nowruz gabatlarda obşe aýaksyz ýöňän ha. Ýok kä wagt men ukudakam zat eden bolmagam ahmal edil oýa wagtym zat etse ýylrym çaksa ýatyberemdi. Gorky bolýar şu gün mende. Ýat bilen.
Beh.
Şu ýylrymy çakanda adam ýanýa diýip gulagymda galypdyr çagalygymda. Şu adam ýakýamyşyn. Ýananmaýyn. Kim ýakýa diýe.
Şu ýylrym ýakýamyş. Ýylrym adam. Ho. Bilemgoý çagalygymda şony şeý diýerdiler welin.

Toýda seň aýratylygyň nämede? Tansym şowhun.
Aljyrap on ýara zat ýok.
Hiç hili ýok. Men toýa bardym, men duruzyp bolana. Gaýdýaňmy?
Ýok. Ýok. Tans edýän.
Tans edýän.
Sezil edýän. Hiç ýeri durup bolanok daýy ýagşy. Adamlaram. Saklanjak bolýan arasynda. Bolanoga.
Bir sagat toýa barsaň şoň kyrk bäş minut tans edip bilýäň. Edibilýär.
Bäş minudam girende toý eýesine salamlaşýaň. Bäş minudam hasaplaşyp bäş minudam gaýdýaň. Dogry dälmi? Ýa. Birligiň şo. Toşna a.
Birligiň. Düşündim. Onda Diýmek, bir sagatlyk toýda aýdym aýtdyrjak bolanda, bir sagat on bäş minut gürleşmeli. Hawa. Aý-aý-aý. Klipde nämäni görkezseler gowy görýäň? Owadanlyk.
Owadanlyk.
Owadan ýerler. Özümem owadan bolsam bolýar. Hawa, şonda kösençlik çekýäňizmi? Ýok.
Sebäbi biziň ýurdumyzyň ähli ýeri owadan. Hiç hili kösençlik çeken ýok. Dag diýseň dag bar. Düz diýseň düz, çöl diýseň çöl, deňiz diýseň deňiz, owadan ymaratlar diýseň. Studiýamyzda indi klip düşürýäs ýa-da aýdaly reklama rolikler ýa aýdaly ýaşlarymyzyň söýgi hekaýalary ýa gelnaljyda zatda owadan owadan ýerleri gelnaljy şeý aýlananda düşürýäňa her sapar geň galýaň. Şeýle gözel ýerleri döredip berýän hormatly Prezidentimiň jany sag bolsun. Arkadagly Watanymyzda diňe toý bolsun, baýram bolsun! Hawa, menem şu pursatdan peýdalanyp, hormatly Arkadagymyza köp-köp sagbolsunymy aýdýan, jany sag, ömri uzak bolsun! Jeren, owadan ýurdumyzda owadan-owadan aýdymlary döredip, owadan-owadan toýlarymyzda, owadan-owadan myhmanlar öňünde hyzmat edip ýaşamak nesip etsin! Sag boluň. Janyň sag bolsun.
Size üstünlik arzuw edýän ähli komandaňyza.